Siz oda birek birege kömek etmelidiýäňiz. Ýok, ýok, duruň entäk, dawalaşmaň. Agajan serdar. Gaýgysyz. Biz entek has möhüm zat bilen gürrüňini etmelidiris. Uruş zerarly ak patyşa güýçden gaçdy. Bütin ors get çaýkanýar. Iş taşlaýyş, gozgalaň. Ullakan özgerişlere garaşylýar. Indi biz öz günümizi özümiz görmelidiris. Siz gaty dogry aýdýaňyz jenap rotmistr. Ine şonuň üçinem biz sowatly adamlar agzybirlikde bir mynasyp adam saýlap, şoňa öz takdyrymyzy ynanmalydyrys. Ýagşy. Siz onda halkyň ykbalyny kime tabşyrjak? Hum. Halk. Halk diýeniň bir süri maldyr-da. Ýalňyşýaňyz. Ony nirä sürseň şoňa-da gider. Halk äpet bir güýçdür. Dogry. Emma serdary bolmadyk halk edil çopansyz mal ýalydyr. Biziň maksadymyz bolsa, pytraňňy halky bir ýerik jemlemekdir ahyry. Onuň üçinem akylly, pähimli adam gerek. Halky bir ýerik jemläp biljek adam bar. Ýene özüniňkä başlady. Kimdir ol adam?

Nataşa. Nataşa. Senmidiň? Nireden Nataşa? Haçan geldiň? Näme işleýäň? Bir hepde bäri. Şindi Stade mekdepde işleýän. Şeýlemi? Kostýa. Mähribanym. Bu senmi? Nataşa. Nataşa. Meni ýadymdan çykarmak gerek. Sen nirä howlugýaň? Muhammet Gulyň ýanyna barýan. Nohura. Menemek. Bolmaz, Nataşa. O näme üçin? Ýok, bolmaz. Haýyşt edýän. Bolmaz, bolmaz, Nataşa. Men otly nohurýam, Saşa. Kostýa. Sag bol, Nataşa.

Myhman borsuňyz, häzir atyňyza bede dökerler. Geçiň, geçiň, jenaplar, geçiň. Siz tussag. Jemgyýete garşy wagyz-nesihat edeniniz üçin tussag edilýäňiz. Muhammetgulyň hiç hili günäsi ýokdur. Biz öz mugallymymyzy berim-meris. Düş oňa! Men özümi halkyň öňünde günäli diýip hasap edemok. Sen meniň geplemäge het edýäň.

Rewolýusiýaň ýalkymy Russiýa hem oň uzak ülkelerine şöhle saçdy. Ýöne welin graždanlyk urşy ýaş sowet respublikasy bilen Türküstanyň arasyny kesip taşlady. Rewolýusiýaň duşmanlary baş galdyryp ugrady. Şo kyn günlerde bolşewikler partiýasynyň hataryna ýene bir adam goşuldy. Ol Gaýgysyz Atabaýewdi. Şol agyr günlerde Marynyň Azyk komitetiniň başlygy Atabaýewiň işi hasam kynaldy. Derrew wekile gidiň. Durdybaý köp mukdarda galla gizläpdir. Ony satybam pul baryny gazanýar. Bir zat goýman elinden alyň. Iwan Antonyç. Ýene bir gije ukudan galmaly boljak. Häziriň özünde wokzala gidiň. Bu ýerde bir topar söwdagärler tutupdyrlar. Olaryň harytlaryny elinden alyň-da, öňi bilen çagalary hem keselleri naharlaň. Ýagşy. Gel, Nataşa, bärde näme bar? Hum-hum. Ýene şo ýagdaý. Ýylan Anton, çaýak çekiň. Gulak asýan. Näme üçin Agalyjan şu taýga deňiş mallaryny komitete tabşyrmandyr? Bizä şony nätjegimizi bilemizok. Her bolýa baryň gidiň özüm görerin. Üç adam meň bilen. Nataşa. Ýat. Halyk milisiýasynyň naçalnigine. Mary şäheriniň Azyk-owkat komitetine tabşyrylmaly mallaryň ýarpysyndanam az tabşyrylypdyr. Höküm edýän, şu üç günüň içinde mallaryny tabşyrmadyklara berk çäre görülmeli. Hatda tussag etmeli. Hem-de mallaryny ellerinden alyp, Rewolýusion Halk Komitetiniň peýdasyna geçirmeli. Mary uýezdiniň Azyk-owkat komitetiniň başlygy Atabaýew.

Görüp Natashaň. Serjidin görkem daretmez diýipdirler. Düşün. Alo! Hawa! Şu telefon hem işleýän wagty bolmasa. Bu guduzlan baýlar seni öldüräýmesinler. Maşgalaň gözüňe deýlenok. Wah, meň ezizim. Men ömür sen hakda gije-de, gündiz-em, işde-de pikir edýän ahyryn. Sen meň ýagdaýyma düşün. Bu gün meni ýeke goýma. Darykma, Nataşam. Sen häzir ýadapsyň, baryp öýe gaýt-da, dynjyň al. Men tizräk barjak borun. Bar gaýt. Zamana bolaý şuny. Dogan dogan tanyýar. Ýok, bermen. Ähli mallarymy gyraryn welin, Bolşewikleri berip men. Bolşewik gutardy. Hawa, hawa. Dutow Orenburgda, iňlisler Bakuda. Bizem bärde. Iňlisler bizi gollar. Olar eýýäm ýarag kömegini berip başladylar. Dur. Iýjäň bordy kimkä? Aha.